O, merabañız! Buyurıñ, kiriñ! Tek şaşmañız, bizde mında qurulış, tatarlarnıñ adeti, toqtamadan qurmaq. Qayda barayıq, anda barayıqmı, teplitsağa? Yaxşı, kerekli, nalogovaya körse, degen emes. Mına mında ayat olacaq. Bir zamanda merdiven, ekinci qatqa, qısmet olsa, mına tura, bekley. Aydı, yahşı yürüñ! Biz zaldamız. Mına mında zal olacaq. Bağladım, bir zal. Mına. Mına mında bir zamanda televizor peyda olar, ümüt etem, aqşam yeter. Mına onıñ yanında aşhane. Mına. Ocaq endi tura, endi yerinde. Mına mında. Duvar olmaycaq, şunıñ içün o qadar töktük bitum. Tavan tüşünem, şayda qaldırırım. Bilmeyim, tek degenem. Bir zamanda balalarım doğsa, mına bu tarafta, bu çette olarnıñ odası olur. Mında biz bir dolap qoyarmız, ümüt eteyim. Soneler, bu turnik, men kimerde anda asılıp oturam. Danele, ot ortasında vannahane ve daa eki dane oda yuqlamaq içün. Men endi mında yaşaym, bu pislikke baqmadan yaşaymız. Men, Kimerde eki doğmuş qardaşım kele mına musafirlikke, Öreşte. Mında ise, tılsım doğa, mında men blogımnı Yaza berem kimerde yuqlayım, çalışam, bütün kompyuter işleri, er şey mında. Kirecesizmi? Buyurıñ. Benim balalıqtan aqlımda bar ki, bala bağçası, bir, bilmeyim. Eñ kiçikler degil de endi, dört yaşında edimmi, menim defterçigim bar edi. Men o defter içinde işte bir şeyler resim yapa edim. Mına ale bugün aqlımda bar ki, men bir qızçıqnı resim yapam da, amma o ne içündir kerçek soyuna oşamay. Mına ne içün öyle, bu fikir daima. Alee daa aqlımda tura. Balalıqtan başlap men resim yapa edim, begene edim ve Osman resim yapa, yahşı bir resimlerni yapa degen şey daima er kezin mına tillerde destan oldı desem olar. On yıl devamında men mına zeenaatta Tayin olmaq, özüni köstermek, ustalığımnı, bilmeyim, böyle, işletip çıqarmaq vazifem bar edi, on yıl devamında. Şimdi endi iç kimsege men resim yapmaq bilem, maña baqıñ demeyim. Qolay-qolay oturam, işte, endi er kes bile şunı. Ğaliba, isbat ettim qabiliyetimni, öyle. Maña degen ediler, babam kimerde, bir qaç yıl evel böyle ayta edi, amma bilmeyim, qırımtatar arasında o qadar ahaylar, ressamlar, büyük bir ressamlar nasıl oldı da o aqay içün lâyıq olmağan bir zenaat Yoq, yoq, men şunı ne razı olam, ne atta inanmayım şöyle sözlerge, yoq. Sekizinci sınıfta biz Şarq edebiyatını keçken edik, Amar Hayam, Alişir Navaiy, buna oşağanlar. Ve men o zaman Asılda şarq şiiriyetinen tanış olğanda bizimkisine de baqtım, yani bizde kim yapa edi, böyle bir şiir yazğan edi ve Aşıq Umernen tanış oldım. Onıñ kitap cıyıntığınen, şiirler cıyıntığınen şu Kitapnı Zarima Trasinova yapqan edi. Mına kerçek qırımtatarçılıq deymiz, mına o anda saqlıdır. Meni tolusınen celp etti. Men ale bugün şu kitapnı yanımda tutam, mına bir yerde raflarda tura. O qadar dülber ki, o qadar meraqlı ki, ince yapılğan, bu kerçekten mına. Şaşırtıracaq, ilhamlandıracaq bir şeydir. Ve soñki yılları Ramazan Üseinov ğaliba, mına onıñ hucur resimleri de, olar da meni şaşırttıralar. Yaşı, mına bu köşe, eñ dülber suvi. Odamnıñ eñ dülber yeri. Mına mında men çıqaram, işte, anda Telefonı qoyıp, mına bu Dülberdiñ Dülber küzgüni alıp, emcimniñ bahşışı, işleyim. Mına men başlayım şunı yapmaq. A, arifler alâ da, alâ da yerinde. İşte, mına böyle, artıq qısqa olsa da, acınıqlı olsa da, men degenem, bağışlañız. Da neler, da neler. Yañı dolap, mına. Bahşış etilgen kitaplar, Legendı, anekdotu krımskih tatar, bu balalıqtan qalğan Samuil Marşak, soñ menim kitaplarım, reklama, alın, palı degil. Da neler, da neler mında. Mına Armançıqnıñ icadı. Kitabım işte birinci yaramazlar çıqqan edi bir zamanda. Qısqa, incecik bir kitapçıq. Ondan soñ mına ekinci soyunı çıqarğan edim. Men birincisini taqdim etken edim Kitap festi. Biz laf etken edik onıñ aqqında. Mına, soñ. Nasıl deyim, ruhlandım, qabiliyetime işandım, bir talay şey uydurıp, bunı kene de yapqan edim şunı. Aynı format, aynı dizayn. Bu kene de beş, beş yaşlı ve böyle işte büyügen bir balalar içün yapılğan boyalama qısımları bar, yani onı boyalamaq mümkün, mına bu şeylerini. Ne içün peyda oldı? Tüşündim ki, balalar ana o birinci kitapnen ne yapacaqlar eken? Olar oqumaq bilmeyler. Resimlerni bir daqı içinde baqıp çıqarlar. Napayım da, olarnıñ diqqatını nasıl tutayım? İşte, añladım ki, olar boyalamaq pek begeneler. Şunıñ içün boyalamaq qısımlarını yapqan edim. Birinci. Soyı, o, ev içinde telükesizlik aqqında edi, şimdi ise azbarda bar olğan telüke, ileride daa, nasıl deyim, ormanda nasıl özüni tutmaq kerek, nasıl telükeler bar, şunıñ aqqında yazacağım, yazdım endi, endi mına aqça toplansa. Çıqararmız, basarmız. Yani men maqsadım bar, ana tilinde laf etmek. Bu, bilesizmi, on dörtünci seneden başlap yüz berdi. Birisi başına qalpaq taqqanda, ekincisi tamğanı maşina camısına, camına kirsetkende birisi bayraq asqan edi. Anam, anam, birinci anam, o ana tilinde laf etip başladı. Soñ ruhiyatçılar degen ediler, böyleliknen bizimkiler özüni qorçaladılar, ruhiy taraftan qorçaladılar. Stressten bir parça tedaviylediler böyle etip, tamğanen, qalpaqnen. Amma men tüşünem ki, qalpaqlar ıpranalar. Bayraqlar yırtılalar, til ise ebedeyin qala. Ve men oña baqıp, oña bir parça qol tutıp, özüm de, cemaat ögüne çıqqanda, mına, blokcılıqnen Oğraşıp başlağanda ya da bir de bir tedbir olsa, onı alıp barmaq kerek edim. Böyle de şey bar edi, on dörtünci senede babamnıñ yubileyi oldı. O elli yaşını toldurğan edi ve maña dey, sen şunı alıp baracañ, mına biz mikrofon ketirecemiz, kolonkalar qoyacaqmız, bir talay adamını çağıracaqmız, sen bunı al, ana tilinde alıp baracam. Bundan başlap men endi soylarıma, qomşuma bir qaç toy alıp bardım. Ve cemaat ögünde çıqqanda ne içündir başqa bir tilde laf etmek, sanki dersiñ ayıp.

Eşitilemi? Meraba eyilerim. Meraba eyilerim. Meraba eyilerim. Bu kene de menim. Eşitilemi? Ras, ras. Uhmm. Kene de menim. Ümüt etem çıqışım tez keçer, em qısqa olacaq. Çünki bu endi birinci dubl degil, bu endi onıncı dubl. Yahşı, mesele degil. Bu bizim sırlı tilimiz, bu bizim şimdiki zamanda silâmızdır. Ve böyle daa tafsilâtlıca, daa doğrusı, Siyasiy silâmız. Yani men öz siyasiy taraflarımnı köstermek içün ana tilini qullanam. Men ise ne içün başladım? Maña o zamanda bar olğan icat yetmedi. Men o zamanda sadece mecmuada çalıştım. Anda bar olğan mevzular, anda bar olğan vazifeler men içün tar Tar ediler, ey, maña daa bir şeyler kerek edi. Na, qayda barayım, ne yapayım, kitap çıqarayımmı, amma malümat yoq, kitap çıqarmaq içün metin yoq, para yoq, bağışlañ, bu da sebeptir. Yutub aqlıma keldi, çünki anda o qadar qolay icat etmek mümkün eken, mına şu sebepten, ğaliba, belki de, qonuşmaq içün. Çünki yigirminci sene bu covid devri, er kes evde otura edi, er kes evinde saqlana edi, şunıñ içün belki de qonuşma yetmedi, men böyle etip adamlarnı, fikirdeşlerni qıdıra edim, belki de stressni bir parça. Tedaviylemek, çünki yigirminci senede men evlenecek oldım, olmadı, toyumız bozuldı. Men pek de qasevet etmedim, ğaliba, amma ep o da menim terapiya dep sayılırdı, bu blogcılıq. Böyleliknen men buyurdım. Şimdi ise, şimdi ise bu zenaattır. Endi blogcı dayın er kes tanıy. Mana şunı aytmaq kerek, dey. Başta Yusuf Bolatımızğa aytın şunı, resimci sözü yoq eken. Çünki onıñ Alim romanında dört kere resimci sözü rast kele. Nasıl etip biz şimdi vay böyle söz yoq, Deycegimiz yoq, bar bu söz. Atta olmasa da, men onı, nasıl deyim, lağap olaraq qullanam. Yani lağap, bu zenat degil, bu unvan degil, bu lağap işte, böyle oldı. Resimci, bilmeyim, qaveci barmı? Bar. Tükânci barmı? Barmı. Resimci ne içün olmasın? Ve ressam men içün o qadar büyük bir sözdür. Zarema Trasinova kerçekten de ressamdır. Men ise o qadar kiçik şeylernen oğraşam, iç te özümni ressam dayım duymayım. Ve ressamlar olar sadece resim yapalar. Men ise kitaplarnen oğraşam, men kitaplarnı uydaram. Yani men illüstrator, mına, çetel kelgen, çetelden kelgen sözni, illüstrator degen sözüni qullanmaq istemeyim, onıñ yerine bızımkı bir sözüni qıdıra edim. Qurucılıqnen oğraşqan edim bir qaç yıl devamında. Bostancılıqnen, qurucılıqnen bütün qarıştıra edim. Tsehte, boyalama tsehte çalışqan edim, boyacı edim. Amma kene de baş yazısıdır, Ediye hanım menim aqqımda hatırladı, böyle bir bala bar olğanını hatırladı ve teklif etti. Böyleliknen men, nasıl deyim, mına, çaresizlikten başta, aydı, yahşı, keliñiz, baqayıq, ne olur, kelişirmi qabiliyetim. Amma ondan soñ, elbette, begendim, sevinip qaldım, böyle Kerçekten de acayip bir teşkilâttır, yerdir. Yekâne unikal bir leyhanen işbirlikte olmaq, bu, büyük bir şereftir.

Amma bugün endi sadece resim derslerini bermeyim, men daa til derslerini berem, daa terbiye etem kimerde. Şşş, yavaş olun. Reşat!
Reşat, kel, kel. Reşat, kel, kel, kel.